Machynlleth. Um, sut mae ti cemais yn rhedeg? Um, uh, ma, okay, mae'n busnes bach fel siop pentre, ond hefyd um, mae gen ni caffi bach a dyn ni'n gwneud digwyddiadau a dyn ni'n cynnig gwasanaethau um, er mwyn lles bobl y dyfu. er enghraifft fel massage neu torri gwallt neu cwnselwyr. Um, felly mae yna ymrywiaeth o bethau mynd ymlaen a wahanol ffyrddau o wneud pob peth, really. Felly, nes i sefydlu TK Maes oherwydd oeddwn ni eisiau gweithio mewn ffordd practical, dim just fel policies, fel y fi'n arfer wneud. Um, ffordd practical gyda cymuned a bobl lleol, um, yn enwedig i meddwl am fel supply chains a cynhyrchwyr o, uh, o pethau a bwyd lleol. Mae'r mae yna mantais o fod yn Dyffryn Dyfi oherwydd y bobl. Maen nhw jyst eisiau cefnogi pethau lleol, Cymraeg, ac uh, mae gen nhw diddordeb mewn bwyd hefyd, um, a mynd mas a cwrdd â bobl wahanol. Felly, dyn ni'n ffindio bod hwnna'n mantais mawr o bod yma. Um, be arall? Mae yna lot o ffermwyr yn cynhyrchu cig lleol. Yy, dyn ni ffindio gaps mawr o fod yma, actually, i cymharu â fel Ceredigion, um, yn enwedig efo llysiau a ffrwythau. Um, ond mae yna prosiect sy'n trio gweithio ar hwnna, so falle bydd rheina'n dod trwy. Felly, dyn ni yn naturiol yn gwneud lot o bethau sydd, ac yn cynnig lot o bethau sydd yn gallu bod yn rhan o biosphere y dyfu neu um, lleoliad Um, dwi ddim, dwi'n teimlo bod yna lot mwy sy'n gallu cael ei wneud i wneud rhan glir i gwsmeriaid, i tourists hefyd, achos mae yna lot ohonyn nhw yn dod i fel parc cenedlaethol yr yr ydyn nhw ddim, a maen nhw'n gweld hwnna fel lle a statws maen nhw eisiau mynd i, a dwi'n meddwl dydy hwnna ddim wedi digwydd eto efo Dyfi Bios Fe, yn anffodus, ond mae yna dal, mae yna lot o bethau dyn ni'n gallu wneud i gwneud hwnna. Um, Dwi yn meddwl fyse cael rhyw ffordd o fel stamp neu certification neu rhywbeth i busnesau yn y biosphere yn helpu fel i ddeud wel i fod yn rhan o hwn a bod chi'n ca- gallu defnyddio stamp y Dyfi Biosphere bod chi'n yym falle edrych ar eich packaging ch'mod ac yn dewis y pethau cynaladwy i'r amgylchedd neu bod chi'n um, gweithio gyda pobl lleol neu ffermwyr lleol neu beth bynnag. Um, just bod na rhyw structure i ni cymryd rhan yn y biosphere a wedyn gallu rhoi rhyw label neu kind of certificate neu beth bynnag sydd angen um, ar hwnna. Dwi'n meddwl bod yna lot mwy o potential fanna um, ac gellith busnesau bach a busnesau newydd, neu rei hen sydd eisiau ymdopi i'r sefyllfa efo newid hinsawdd, er enghraifft, mae gen nhw rhyw um, structure a cymorth i helpu nhw wneud hynna, really. Falle yn y lle cynta oedd um, cael unrhyw cefnogaeth um, ariannol gyda banks. Mae hwnna'n kind of non-existent i fel rhywun sydd wedi bod yn self-employed am byth, basically. Um, felly hwnna yn y lle cynta. Um, felly nes i kind of downgradeio plans fi i wneud nhw ffitio mewn i budget oedd gennau, budget bach iawn. A wedyn jyst tyfu dros amser yn slow bach rili. Um, a mae di newid lot o y blwyddyn cynta i dyn ni'n mynd mewn i just about y trydydd flwyddyn wan. A mae pethau'n hollol wahanol o beth ddechreuon ni fel. So, um, mae hwnna jyst wedi datblygu mas o beth oedd yn bosib ar y pryd, tmod. Dim achos bod gennau rhyw grand plan, bod yn onest. Yeah. So oedd hwnna'n anodd. Um, be arall? Mae wedi bod yn anodd um, os ydych chi eisiau uh, defnyddio pethau lleol, cynnyrch ffres lleol. Dyna beth sy'n anodd i ffindio um, ac i reoli um, gyd o'r relationships na sydd angen. Fel mae angen pob un i fod yn, ti'n un person fyna, dau bobl fyna, un person fyna a maen nhw gyd jyst am pethau bach bach. Mae gennau cannoedd dwi yn, dwi yn basically reoli dros amser i cael hwn dydd Gwener neu hwnna mewn wythnos neu beth bynnag. Mae hwnna'n cymryd lot o amser, mae'n anodd wneud. A mae pawb yn wahanol, felly mae gen pawb prosesu a um, timings wahanol. So mae, yeah, mae hwnna yn gallu bod yn rili anodd. Um... Gennau lot o freuddwydion i ti hemais. Um, Gewn ni weld os ydy hyd yn oed un o'n nhw o bosib, ond ti'n ymdopi i beth mae pobl eisiau ar y pryd a um, be sydd yn bosib i ni fel uh, grŵp o bobl. Um, felly, um, dyn ni, blwyddyn yma, dyn ni'n rhoi lot o, dyn ni'n canolbwyntio ar rhoi mwy o digwyddiadau ymlaen eto, achos dyn ni heb wneud hwnna am, yeah, ers Covid, basically. Hefyd, mwy o wasanaethau yn y, yn y, yn y, yn y sefyllfaoedd sydd gen ni, dyn ni'n mynd i wneud mwy o gwasanaethau fel um, a gweithdai, falle am ddim, neu um, just i bobl wneud wahanol bethau, wahanol um, falle age groups a lot o bethau sydd gen ni yn y pipeline. Um, pethau fel clwb swper eto, ni'n edrych ymlaen i wneud hwnna. Um, a jyst bod ni yn gallu dangos bod na amrywiaeth o bethau yn mynd ymlaen. Um, achos mae pobl yn meddwl amdano ni fel siop neu meddwl amdano ni fel caffi a actually mae yna lot o bethau eraill yn mynd ymlaen hefyd. Um, so dyna'r plan am y, am y flwyddyn yma. Um, a ie, yeah, mae gennau syniadau ond maen nhw'n dibynnu ar lot o pethau eraill yn digwydd, so dwi'n gen i weld. clywed bobl a cydweithio, ond hefyd mae rhaid i chi cael, mae rhaid i chi canolbwyntio ar y core ffocws o'ch busnes, a dim fel, fel coeden, mae rhaid i chi fod yn rhoi, greu, uh, rhoi roots lawr, fel bod chi'n gallu sefyll yn gry, cyn i chi roi um, branches mas. A mae hwnna yn rhywbeth dwi'n meddwl am lot, achos mae lot o bobl yn dod mewn gyda syniadau gwych, a dwi eisiau gwneud nhw gyd, ond dwi wedi bod yn bosib, a os ydych chi'n trio, chi, dwi wedi gwneud o'r blaen, chi'n tynnu'r egni o beth ydych chi'n gwneud yn reiddiol, a beth sy'n rhaid i chi actually just cario ymlaen neu pob dydd. Felly mae yna cyd-bwysedd fyna, so ni ddim yn fel, ie, yeah, so ni ddim yn estyn mas cyn i chi'n barod i wneud hwnna. Mae'n brawddeg, dyn ni am dyfodol gwledig, bywoliaethau cynaladwy, cymuned gofal a cynnyrch lleol.